xewani xewani xewani xewani vayingiseri na mi amukela eka zangoma village comedy loyiwani i hosti ya n'wina fixon namuntlha hi na muyeni hi kombela leswaku mi subscribe hi kombela leswaku mi subscribe um mi tlhela mi xera eh, video letiwani eka tigurupu ta n'wina eh namuntlha hi na muyeni tanihiloko mi ta va nkarhi mi swi tiva leswaku laha ka studio lexiwani xa zangoma village comedy hi solva tinkingha namuntlha hi na muyeni ku nga eh brother maboko so hi lava leswaku va kote ku va va hi hlamusela hi ta vutomi bya voho um eh, hi ta kota ku va hi solva enkingha leyi va nga na yoho so um ni lava ku va amukela brother maboko kokwala e, estudio eka nkarhi wa sweswi ya mi amukela um brother maboko eka um zangoma village comedy mi ta mi ri njhani um mi ta mi ri njhani ni ta ni nga jahanga njhe a no famba kahle no loko no ku mi ta mi ri njhani ni lava leswaku mi kota ku va mi kahlekahle mi mi mi va min'we mi mi hi hlamusela ku ri um mi mi njhani ku pfuka ene eh, xin'wana xa koho mi tlha mi hlamusela hi vuenti ku ri n'wina hi n'wina mani um swi ku yini na eh, ni njhani ku pfuka musi a ni ta ni nga ri kona la a ni ta na ha ri maxukeni musi na ha tlela axi kahle kahle a mi a mi vulisi a mi vulavurisi swona leswi mehe ni lava ku swa mi hlamula swo a ni ni lava leswaku hi hi nghena etimhakeni na hi nghena eka the business of the day so ni lava leswaku n'we mi ni hlamusela ku mi pfuke njhani mi pfuke njhani n'we ya loko ni pfuka nimpundzu ni pfuke kahle ni hlamba xikandza ni hlamba ni matimba e a hi swa a mi hlamusi swona leswi mi ni vulaka swo ene phela enkarhi wu le ku fambeni hi tetana maboko enkarhi wu le ku fambeni okay mi la mi ni hlamusela ke ku ri okay e vayingiseri um sorry ma va twana ku ku ri ngi vo va confused nyana hi ku swi nga endleka maybe ku ri mhaka leyi va nga yi khoma ku ri ya tika maswona se va confused nyana se mi ni lava mi yi hlamusela ku ri kahle kahle why va kumeka va mi yike evito ra maboko maboko hi ro va ri vurise ku yini vito ra n'wena a ku swivutiso swa wena mfo a ku ri lava vito leri ra maboko u kwaritswa ku ri sound yindzi a ku ri lava um kahle kahle enkulukumba lomani swi twisisi vayingiseri hi le hi le moyeni sweswinyana ene ye lo kumeka a ta ma swi twisisa musi hi mhaka ku va ye a hi tswalerile ku ri i na nkingha leyi lavaka hi solo but sweswi swi a ya ha vulavurisani kahle me a ni nga ri naveli vito ra maboko na vo ma ri twa ku ri ri sawunda njhani vayingiseri me ni lava ku hi kumeka hi hi nghene mhakeni that's why i mhaka ya ku sungula leyiwani ni vulavulaka yo ku ri n'we vito leri ra maboko leri kahlekahle swi sukele ka yini ku za va mi nyikete rona kumbexani a hi vito ra n'wina ra ku ra ku velekiwa okay hi n'we va hi n'we mani vito ra n'wena ni maboko wa ri twa ku ni maboko ximitamitana munhu un'wana un'wana la mugangeni wa tiva eh, okay alright mi maboko i vito leri mi nga va nga mi nyiketa rona loko ee ma ku tswariwa ee ni mavoko wa tlhela ku nekeni ximitamitano ku ni mitamita hinkwaswo wa ri lava ee a ni ri na ri lava kasi va mara hi ta hi ta tirhisana njhani ko kwala a ni ri na ri lava vito leri me ni lo ta tiva ku kahle kahle swi fambise ku yini all right um ni kombela leswaku mi ni hlamusela laha um se i yini lexi nga mi tisa laha studio namuntlha ku hi ta kota ku va hi hi vulavula hi xona ya ni te basikiri ni ni pake laha and eh, eh ni fika ni ri kule ngopfu e-e eish ni ri namuntlha i yini hi yihi mhaka i yini xi mi tiseke laha xitudio xana ni te basikiri a ni ri mi te hi yini eish mara vayingiseri a ni tivi ku ri ni nga veka kahlekahle e vanhu lava kumekaka va ta laha xitudio a ni swi twisisa ku ku va ku humelela yini vayingiseri mara na n'we ma swi vona ku ri ngi eyi swa hlupha swa hlupha ngopfu futhi um me ni lava ku tive mhaka leyi mi tiseke nkingha ya n'wehe ya nkingha leyi yi nga ni tisa lani ni fambele nsati okay um ni fambele nsati okay ensati loyi i i famba swi lo yini ku za a famba ku lo endleka yini ka n'wena yena u ri me a ni n'wi nyiki mali ende a hi wo sungula khale nkarhi va famba o oh, vo fambafambe vanhu lava mi va tekaka e va fambafamba hikuva rhamba nyiki mali e. ku ve n'we ma va nyika u nga teka mali u nyika n'wansati kasi minjhani ngo vanhu va muganga lowu n'wana ngo a ni tlharihanga kahle e nkingha yi sukela kokwalani e nkingha yi sukela kokwala okay um nsati wa n'wehe munhu wa njhani i xongile kumbe i njhani so i sasekile Ah, ku xonga swi nga na kwini kwala no a ni ku hi lava ku va hi kote ku va hi mi lunghisele mhaka n'we mo tise number phone ya yena ku va me ni kote ku va ni ta yi sitora la foni na me then ni ta kote ku va ni n'wi fowunela then hi kote ku va hi vona ku ri kahle kahle why a kumeka mi sukerile na nsati lwame i xongile o i xongile aleri ee mi to ni nyiketa number phone ya yena then ni kote ku va ni n'wi fowunela ni kote ku va ni lunghise timhaka letiya ta ta n'wena yena sweswinyana e nsati wa n'wina mo yi nyiketa number phone ta yena loko mo vona ni tshama nkarhi n'wi fona na fona ku ta n'wi mhaka ku ni lava ku ri swilo swa n'wina swi kota ku va swi lungha ah, ma swi vona ah, hi mahaxi hi mahaxi vonane hi mahaxi vonane n'we a ma ha ri ku pfuneni ka mina se mi vulavula hi number phone se okay n'we wa mi talani swi a mi lava ku hi solva njhani hi ku hi faneke hi hi hlangana na yehe hi vulavurisana na yehe ku ri hi n'wi hlamusela ku ri n'we mi ri enkingha leyi nga n'wi susa leyi se swi cincile se n'we mi lave ku cinca ma swi vona se loko n'we mi ale ku ni nyike number foni loko mi vona ni tshama nkarhi ni fona la fona minkarhi yin'wana loko se n'we mi ri na yi swi tshamisekile ku ta va mhaka ku no la ta endle follow up maswiwani no nkarhi wun'wana mi vona ku nkarhi wun'wana ni fona ku hi hlangana kun'wana ku ta va mhaka ku ni lava ku va ni twisisa kahle ku ri e swilo leswiya hi karhi swi tshamisekile na vayingiseri um sorry mi ta hi khomela nyana emakaya laha mi hi langutaka mi ri kona loko mi ni lave number foni ya nsati wa nkulukumba loyi i ri xo a ku va mhaka ku i ri xonge mara no vula ku ri i mhaka ma swi vona i mhaka ku ni lava ku va ni karhi ni fonela fonela na ye ku ri hi kote ku va hi twisisa ku ri hi lunghise timhaka letiwani ku ri ni loko se swi tshamisekile loko se eh, muhaxi muhaxi ni la ta n'wi fonela hi mukama hi mukama muni so ni vusiku kumbe nhlekani eish sorry ni kombela ku vulavula nyana va yingiseni e va yingiseni laha yi lunghise timhaka laha yi lunghise timhaka i ku loko wa ala ku se number phone ya nsati ku va nyika nyana just number phone ku ri kota ku va hi n'wi lunghisele timhaka um mester maboko mi ri ya mi pfuna kumbe ya mi pfuna kumbe njhani swantswa mina n'wi foyinela ni vulavula na yena maxa o oh, mina ni vulavula na yena so phela ku ta laveke number phone ya yehe kasi mara wa yi nga twisisi na ku ta laveke ku ri mehe ni va na number phone ya ku ri at least ni kote ku va nkarhi ni va nkarhi ni n'wi jeka ni n'wi pfuxela pfuxela ku ri hi kote e-e sorry hi kote ku va hi mahaxi ku ri mahaxi mahaxi sorry ku munghena non'wini mahaxi mahaxi me ni ta n'wi foyinela n'wi vulavula na yena a ni ku mehe ni lava ku ri hi kote ku va n'wehe hi ku kwalano i ta swi swa endleka a nga khomi a hleketa onge hi hi hi hi n'wehe ma swi vona hi ku se swi n'wi holovile mara loko mo nyika mina number foni ya hi ku ri at least ni kote ku va ni karhi ni n'wi fonela hi kote ku va hi lunghise timhaka letiwani ta ah, mo ni mi nyika hi ku se i khale nga ri hi vulavula ni nkarhi wa ko se wa famba e ku ri hi kote ku va hi swi lunghisa ma swi vona e mo ni mi nyika mahani e ku ri hi kote ku va hi swi lunghisa um vayingiseri um makaya e nkesi e vayingiseri makaya loko hi endla leswiwani ko va mhaka ku hi lava ku va hi pfuna maswa a ko va mhaka ya swin'wana swo tala ni e number foni va hayi mani muxini number foni ya nsati wa mina leyiwani u yi tiva u yi tivela kwini se manje u swi voni histori leni lani histori le mwese hayi kasi se ku humelela yini ex oh, oh, oh, ex vayingiseri sorry i nyike number ex i number foni ya nsati wa mina musi leyi lani hi n'we mani wa ku tirha n'we hi me fiction hayi mhaka se last week loko a nga ri kona a ri le ka wena hi n'wana fiction wa kona a no twa loko nga ri a vulavula hi n'we le kaya i ni ngete number foni ya nsati wa mehe ma swi vona ku ri se hi swin'wana leswiwani eh, va yingiseni ni kombela ku ri mehe ni nge swi koti ku va ni continue wa ntirha ni kulukumba loyi i tolo xitudio i ri na problem ya nsati wa yena i fika ni nyikete number foni ta nsati wa mehe ku kombisa ku ri yena hi yena loyi a ni fayela muti ma swi vona hi ya ni fayelaka muti vona leswaku swi sukiwa henhla ka yini ni kombela u fambe maboko muhaxi mu sinowa ta fayela na mi a ta fayela mi muti a ni la ku fayela we muti njhani mi a no laki number foni tisati wa we se u ni nyika ta tisati wa me xa swi nge wehe hi swa ku wehe e, e, e, a ku- a wu tshama tisati wa me muti leswi a fambi a ni ku nikile nomboro mu foyinela Eh, se u wa swi vona swa ku, eish mara yeyi u tlhela ku hi me fikisoni wa koho a wo twa loko a vulavula hi mehe u tlhela ku a wo twa loko a vulavula hi mehe Eh,